Shalom bala menyadi dalam Tuhan. Sehari tu aku deka bekunsika pasal kuasa dalam jaku Tuhan. Bisi kuasa dalam jaku Tuhan. Lebuh Tuhan bejaku enggau nuan, lebuh Tuhan bejaku enggau aku, jaku nya deka dikamatka dalam pengidup tuan. Nyadi sebedau kitai bekunsika jaku Tuhan, Dulu aku mai kitai meda dalam Injil Saint Mark bagi ti kedua. Aku deka macha belabuh arai ayat satu ngagai ayat enam. Taja kitai ulih macha belabuh arai ayat satu ngagai ayat dua belas iya nya pasal Jesus ke ngeraika orang ke sakit bajung. Nyadi bacha kitai munyi tu, Lebuh iya pulai ngagai Kapernaum kira dua tiga hari udah bekau nya, Orang lalu madahka iya bisi di rumah. Mayuh amat orang begempuru dia datai ke rumah nya nyau enda muat alai sida. Di mua pintu pen nadai meh endur. Lalu iya nusui pesan Allah Taala ngagai sida. Empat iku lelaki datai ngagai iya mai siku orang ke sakit bajung. Laban orang ke lalu mayuh, sida enda ulih mai orang nya ngagai Jesus. Lalu sida ngerumbak perabung ba senentang endur alai Jesus, lalu ngulurka orang ke sakit nya ngena tikai iya empu. Lebuh Jesus meda pengarap sida, iya lalu bejaku ngagai orang ke sakit bajung nya, Anak, dosa nuan diampun. Nyadi lebuh aku macha ari. Injil tu tadi. Siti utai ti ngasuh ati aku balat gaga iya nya lebuh macha iya ti keterubah madahka orang lalu madahka iya bisi di rumah. Amin. Tuhan Jesus bisi ba rumah. Aku ngasaika jaku tu bisi betelai dalam ati aku, madahka, Tuhan Jesus ukai semuti bisi ba gerija, tang Tuhan Jesus mega bisi ba rumah. Iya bisi ba rumah nuan, bisi ba rumah aku. Nyadi siti, saritu enggau pengarap nya, kitai bisi enda pengarap ke Tuhan nemu laban Iya bisi begulai enggau kitai. ba rumah kitai diatu. Iya nemu semua utai ke diasaika kitai. Iya nemu semua utai ke nyadi dalam ruang bilik kitai. Iya nemu semua utai ke nekul nanggul dalam ati kitai ti ngasuh kitai bisi pedis, ti ngasuh kitai bisi enda nyamai. Amin. Nyadi, nama utai ulih dipelajarka kitai ari Injil tu tadi? Iya keterubah. Aku deka mai kitai meda. Sida empat iku lelaki ke mai Jesus nya tadi ngagai orang mayuh. Lebuh maya sida datai dia, lebuh maya sida iya meda nadai endur, nadai jalai endur sida iya ulih tama ngagai Jesus laban ba mua pintu pen penuh enggau orang, sida iya empat lalu ngerumba perabung ba senentang alai Jesus ti duduk. Uji kitai berundingka, sida empat iya mai siku lelaki ti bajung. Udah nya lelaki nya gali ba tikai, sida iya mai niki ke atas ke. Datai datas din bekeni ku sida enggau, sida iya alu ngerumba perabung. Udah nya sida iya ngulurka iya ke bajung tu tadi ngagai mua Jesus nengah lubang ke udah digaga sida iya. Lalu ku jaku Tuhan madah, lebuh maya Jesus meda pengarap sida iya, Dia Jesus lalu bejaku ngagai iya ke bajung tu, Anak, dosa nuan udah diampun. Bala menyadi dalam Tuhan, siti utai diperatika aku ditu iya nya, bedau sida iya minta ngagai Tuhan Jesus. Iya ke bajung tu tadi bedau besampi, bedau bepinta minta diri digeraika. Tang lebuh Jesus meda pengarap sida iya enti kitai macha ba ayat lima, Jesus lalu bejaku ngagai orang ke sakit bajung nya, Anak, dosa nuan diampun. Amin. Lebuh Jesus meda pengarap, iya deka bejaku enggau nuan dalam utai ke dipeguna nuan dalam pengidup nuan. Nyangka lelaki tu dalam cerita tu iya enda nemu utai ke ngasuh iya bajung, utai ti ngasuh iya enda ulih angkat nya, iya enda nemu nya di di uh, ketegal dosa iya. Nyangka lebuh maya datai kia, iya minta digeraika. Iya deka bejalai laban iya udah lelak garing-garing gali. Tang Jesus lebih nemu nama utai ke dipeguna iya. Nama utai ke bangat nanchang iya datai ke iya nya tadi enda ulih bejalai, enda ulih duduk, enda ulih engkebut tang garing-garing ba tikai. Dia Jesus madah, dosa nuan udah diampun. Nyangka dalam pengidup kita lebuh maya kita datai ngagai Tuhan, kita selalu minta Tuhan lepas ka aku ari penyalah tu Tuhan, lepas ka aku ari penanggul tu Tuhan, lepas ka aku Tuhan ari utai ke nekur dalam pengidup aku. Tang Tuhan bejaku, baka aku bejaku enggau iya ke baju nya tadi, anak, dosa nuan udah diampun. Laban Tuhan nemu nyangka nya dosa kitai ti ngasuh kitai nyadi bakeni. Ya, kadang tua empu enda nemu, orang ngelingi tua pun enda nemu, tang Tuhan Jesus nemu nama utai ke bendar-bendar ti ngasuh kitai nya tadi bangat bajung dalam roh, bangat enda ulih engkebut, bangat enda ulih baka orang bukai. Nyadi yang kedua utai ke deka dipeda kitai ditu iya nya Jesus nadai bejaku enggau iya ke bajung tu tadi, Nuan digeraika ari bajung. Lebuh kitai macha cherita nya, nadai kitai meda ayat baka nya. Nya. Tang nama utai dikereja Jesus, iya nya, Angkat nuan, ku iya. Bai peninduk nuan. Nya utai disebut Jesus. Lalu tekala nya, enti kitai macha ayat sebelas, ayat dua belas, lalu tekala nya, orang nya lalu bediri. Ari ti bajung tadi, Ari ti enda ulih engkebut, iya lalu bediri udah Jesus bejaku dalam ngagai iya ngasuh iya angkat bai penindu nuan. Ngitu kitai meda jaku Tuhan bekuasa dalam pengidup iya. Nyadi menyadi awakka kitai meratika utai tu. Awakka Tuhan bejaku dalam pengidup kitai. Enti kitai ngasaika pengidup kitai nya tadi enda ulih engkebut, enda ulih angkat, kitai seruran gali garing-garing, kitai ka bejalai baka orang bukai enda ulih. Awakka sehari tu Tuhan bejaku dalam pengidup kitai nyebut angkat. Dingaka diatu lebuh maya Tuhan bejaku nyebut angkat, Bai peninduk nuan. Reti nya Tuhan ngasuh kitai angkat. Lebuh iya bejaku jaku iya bekuasa dalam pengidup kitai angkat angkat ari peninduk kendor kitai garing garing ngelama tu lalu baik peninduk nya anang ngelak ke peninduk nya dia reti nya dia tu ngelama tu peninduk nya bekuasa atas nuan nan ke nuan penanggul nya nan ke nuan penusah nya nan ke nuan. Ngasuh nuan enda ulih bejalai. Tang belabuh ari sehari tu, lebuh Jesus nyebut, Bai peninduk nuan, ambi peninduk nya tadi. Ambi. Nuan bekuasa atas penanggul nya. Nuan bekuasa atas tilam. Nuan bekuasa atas tikai ke endur nuan gali ti ngasuh nuan baka orang ti bajung dalam pengidup nuan. Tu maya kitai angkat. Angkat laban Jesus ngasuh nuan angkat. Ku Tuhan, dosa nuan udah diampun. Diatu aku ngasaika Tuhan ka bejaku enggau kitai. Iya ka deal tauka iya ka berurusan. Iya deka berandau enggau kitai pasal nama utai ti ngasuh pengidup kitai banyak ah, bangat asaika bajung. Bangat enda ulih angkat. Awakka Tuhan bejaku dalam pengidup kitai menyadi. Dia kitai deka angkat lebuh yang ngasuh kitai angkat. Jaku Tuhan berkuasa dalam pengidup kitai. Amin. Puji Tuhan. Jadi kena aku ngujungka kunsi sehari tu, jaku peransang sehari tu. Laban aku empu mega ke peransang ari jaku Tuhan tu, ari cerita tu. Aku ke mai kita sama meransang diri nengah jaku tu, nengah cerita tu, nengah injil tu. Laban injil tu ulih ngelepas ke kita orang ti arap. Aku mai kita mendiang ke siti jaku di dalam mazmur. Ia ti nyebut. Baka apai ti nelap enggau anak diri, baka nya meh Tuhan nelap enggau orang ke nangika Iya. Lebuh Jesus datai dalam pengidup kitai, Iya datai ukai deka ngakim tuah. Tang Iya datai, Iya deka ngelepaska tuah ari dosa. Iya deka ngelepaska tuah ari penusah. ti dalam pengidup tua ngelama tu tua berasai bajung, tua berasai singkung, tua berasai patah sayap, tua berasai enda ulih angkat, tua berasai lemi, tua berasai kejepi, tua berasai enda ulih belaban enggau utai ke nang nekul nanggul dalam pengidup tua. Sehari tu Tuhan madah angkat. Dingaka jaku Tuhan bejaku enggau kitai. Angkat ku Tuhan. Lalu bekuasa kitai angkat ke peninduk kendor kitai gali ngalai metu. Iya nya utai ti nan ke pengidup kitai lepas ke diri empu laban Tuhan sehari tu bejaku ngasuh kitai angkat. Serta bekuasa atas semua utai nya. Amen. Tuhan rindu ke nuan. Sehari tu ia bisi ba rumah nuan. Ia bisi ba rumah aku. Ia bisi enggau kitai. Immanuel. Puji Tuhan. aram kitai besampi. Tuhan Allah Taala ku besampi ngangau ke nuan apai awak ke nuan datai ngelawa semua bala menyadi aku ti bisi ninga ke pesan nuan sehari tu Tuhan. Kami ngelalu ke nuan dalam ruang bilik kami dalam pengidup kami. Tuhan kami mai ngagai nuan peninduk kami. Kami mai ngagai nuan tilam tikai tindur kami gali ngelamat tu. Ti bangat ngasuh kami enda ulih angkat. Kami mai nya ba mua nuan Tuhan Allah Taala. Peda meh Tuhan penusah kami, peda meh penanggul ti nekul pengidup kami. Bejaku meh Tuhan leban kami benung ninga, lu lepaska kami Tuhan. Haleluya. Oleh Jesus Kristus, Tuhan enggau juru selamat kami. Amin. Tuhan berkat bala menyadi semua. Amin.